Croeso ar i Simadan, a tro hyn ni'n mynd i fod yn gwneud uh, darn bach o ar hyd y nos yn seiliedig i'r un o'r myrluniau dwi wedi bod yn creu ar gyfer yr NHS. Um, mae gyda ni lun cannwyll yn mynd i fod fan hyn. Bydd gyda ni uh, gole y ganwyll wedyn yn lliwiau'r enfys yn mynd o'i gwmpas e, a wedyn bydd gyda ni geiriau rhown ein golau gwan i'n gilydd ar hyd y nos ar yr ochr dde. A wedyn bydd cwyr y ganwyll wedi toddi ar draws y gweilod ar um, fwrdd. Okay? So ni'n mynd i ddechrau gyda y ganwyll i hunan. Mae mae eisiau gannwyll fel wedes i fod draw yr ochr yma. Chi eisiau gael peth lle yr ochr hyn i ni weld y lliwiau'r enfys y gole. Um, ond chi ddim eisiau um, mynd rhy bell draw fan hyn chwaith, neu bydd gyda ni yr geiriau a dim digon o le ar eu cyfer nhw. Felly, ni'n mynd i ddechrau â bant trwy wneud Fflam y ganwyll. Ok, mae'n le od i ddechrau bant, dwi'n gwybod, ond fflam y ganwyll yw y man cychwyn. A ni'n mynd i roi doi lew fyna. Yn amlwg, bydd eisiau ni gael y llun unfach. Wedyn, Be sydd da ni? Yw rhyw fath o siap ton bach fel rhyw ysben i weired felly. Os dyma ble mae'r um, cwyr yn dechrau toddi. A dyma ble mae top yn canwyll ni hefyd. Felly, o fan hyn, newch chi pa bynnag siap i chi eisiau, ond mae eisiau gwneud ei edrych fel se y coer yn dod dros dop y ganwyll a wedyn ni'n gallu trio cadw hwn yn y canol mae eisiau ni ddychmygu ble bydde y ganwyll yma wedyn yn mynd so dwi'n mynd i feddwl am un fi tua fanna weddol hapus gyda hwnna felly bod bach fwy tywyll yr ochr yma felly bod bach mwy o gysgod um, wedyn beth ni'n mynd i wneud yn cael y coer sy'n dod lawr yr ochr yma. So falle bod rhywbeth fel yna gyda ni yn barod ar y gweilod. A mae hwn wedyn yn mynd i falle yn diferu ar mas, uh, ar mas fel rhyw fath o fynydd o goer wedi toddi. Unwaith eto, falle bod e diferu ar draws a wedi gwasgaru mas ychydig dros y bwrdd. Na ni, weddol hapus dy hwnna. Os ni eisiau ychwanegu mwy, bydd y croeso i chi fynd o fe mas a wedyn gallech chi amrywio lliwio wedyn, oce? Okay? Felly mae dyn ni rhyw lew arall o dan yr un yma. Mae'n holl o lan i chi. Oce? Okay? So mae gyda ni ein um, coer wedi toddi, mae rydyn ni'n cannwyll ni. Mae dal digon o le dyfu'r ochr yma ar gyfer wneud y cylchoedd yn dy rownd, a mae dal dyfu digon o le i'r ochr hyn. So, y cam nesaf, cam nesaf yr un pwyseca, ond yr un mwyaf caled i wneud hefyd. Dwi wedi cael yn anghywir sawl gwaith, falle eithaf yn anghywir fan hyn nawr, ond ar ddiwedd y dydd, dyw e ddim yn ei gwahaniaeth. Os ych chi'n ei mewn pensil, gallwch chi gymryd bach fwy amser, gallwch chi ddefnyddio cwmpawd i fynd o ganol y fflam a wneud cylchoedd concentric hyfryd, ok? Ond dwi'n mynd i wneud e fel nes i gyda'r murlun gwreiddiol, um, jyst wneud cylchoedd o beth dwi'n gweld. So os nhw ddim yn gylchoedd perffaith, dyw e ddim yn ddiwedd y byd. Felly ni'n joc gan bod y cylch yn hollol llawn. Okay? So dyna un. Hwn yw'r ail un yn dod o fi fan hyn nawr. Sylwch, dwi ddim yn cyfri y fflam yn y canol. So yna dau. Dyma'r drydedd un yn dod o fi nawr. A fi'n trio cadw e mor grwn y dwi'n gallu, er dwi'n gwybod mewn rhai llefydd nawr, mae'n dechrau mynd i edrych bach yn fflat, ond dwi e ddim yn ei gwanaeth ar y funud. So 1, 2, 3, so mae eisiau 7 i gyd, cofiwch. So, tri. Dyma'r pedwerydd yn dod. Dyma'r pedwerydd. Gorffen fyna, pedwar. Right, 5, 6, 7. So, fi'n dueddol o, maen nhw'n agos ti gilydd ddechrau, wedyn gallen ni ymestyn nhw mas na. So mae pedwar wedi bod da fi'n barod. Dwi'n gwybod nawr, mae digon o le gyda fi fynd. A bydd yr un ola o leia lawr fan hyn. Ok, so gallwn ni ddychmygu nawr, gallwn ni agor e mas ychydig bod y gole sy'n dod o'r lliwio ola yma yn mynd hyd yn o'r ymhellach. Ok, so dyma ble mae'n mynd yn galed i drio cael cylchoedd perffaith. Right, so dyna ni 1.345. A bydd cyfle i dycluso ac yn y blaen ar y diwedd hefyd, ar ôl chi orffen mynd trwy nhw. 1, 2, 3, 4, 5. Dyma'r chweched un, a sylwch nawr fi ar ochr dudalen erbyn hyn. Ond dyw e ddim yn ei gwaniaeth. Okay, os oes gyda chi mwy o le neu llai o le, peidiwch poeni o gwbl. Okay, so chi'n gweld bod fi'n nawr wrthi'n tecluso. Um, be sy'n anoddach fan hyn ar gamera yw dwi'n trio cadw'r papur yn llonydd fel bod chi'n amlwg yn gweld e trwy'r amser. Um, I wneud yn haws, byddwn ni'n troi'r papur o gwmpas fel fi'n mynd. Right, a dyma yr un ola. So, mae hwnna'n mynd bant o dudalen fyna. Dwi'n dychmygu fan do rown fel hyn. Mae'r pen yma rhedeg mas hefyd sydd ddim yn helpu. Byddai'n mynd drosto hwnna. yn well na'r wrth fi fod yn lliwio. Right, so fi wedi wneud mwyn lai be dwi eisiau fyna. Gallen ni fod yn dod ar draws fan hyn hefyd, sy'n ni moyn dychmygu bod yn mynd reit rownd. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gyda ni nawr, ond ni ddim wedi cyfri yr, um, y fflam yn y canol. Okay? So dwi ddim yn cyfri hwnna, dwi hwnna ddim yn um, ran o'r enfus i hunan. Okay? Right, nesa, ni'n mynd i fod yn gwneud yn llinell ar gyfer y bwrdd. So, felly, ydych chi'n gwneud y bwrdd yn dod draw fyna, felly. Felly, ni'n gysylltu hwnna gyda fyna. Gallwn ni hyd yn oed mynd o gwmpas, gysylltu hwnna fyna, Hwna fanna. Hwna felly dod o draws y top. Felly gysylltu os ydych chi moyn. Bydd yn ôl fanna felly. Ok. Wedyn, bydd y bwrdd yn dod lawr fan hyn. Ac ar draws a lawr. A felly dod o draws fan hyn. Wedyn mae'n mynd ar draws, ar draws, ar draws. A wedyn ni orffen off, ni'n mynd i fynd lan ochr y tudalen a byddwn ni'n gallu cyrraedd nôl ar y top. Fyna. Okay, so mae gyda ni mwy na lai popeth sy'n lliw yno fe wedi wneud. Okay? So y cam ola nawr bydd rhoi'r geiriau mewn. Felly, Edrychwch ar y llinellau gyntaf. Mae gyda ni un, dau, tri. A wedyn mae eisiau tri arall wedyn. So un, dau, tri. Mae hwnna wedi cyrraedd hanner ffordd. A wedyn mae dyn ni dwy linell arall i roi mewn sy'n mynd i adael tri. So ni'n mynd i fynd un, dwy, so un, dau, tri. So mae dyn ni chwech um, stribed i gyd fyna heb gyfri hwn. Okay? Mae hwnna'n seithfed un, ond does dim byd yn mynd i fy mewn yn hwn. Rhaid te. Ar gyfer rhywun cynta, ni'n torri fe'n hanner, torri'r ochr yna'n hanner, a wedyn torri'r ochr yma'n hanner. Mae yr, hy, a mynd i fynd yn y bocs cyntaf i gael rhy i rhown. So, rhy, o, U. Yn. Fe sydd dyna'n rhown ni. Ein sy'n nesaf, felly tair llythyren. E. Ar ochr dde. i mewn y ddau ochr. Wedyn mae yn arall dyn ni ar yr ochr dde yma. Gallwch chi to fel ni wedi bod yn gwneud o'r blaen os chi eisiau mynd dros y pethau. I wneud y llinellau dwbl i wneud nhw i sefyll mas yn fwy. Mae sicr werth e jyst i gymryd bach o'i ofal. Dwi'n trio wneud yn bach yn gynt i chi ddyn nawr fel bod y fideo chydig bach yn fyrrach i chi a mae croeso i chi ddefnyddio y botwm pause yna'n amlwg unrhyw bwynt. Reit, golau nesa. So mae eisiau pedwar llinell, neu pedwar llinell, ond ni'n mynd i roi'r un cynta draw fan hyn, so mae mwy o le'r ochr yma. Torri'r ochr yna ni hanner, a wedyn torri'r ochr arall, dim quite yn ei hanner, mae eisiau'r box, y trydydd box neu fod yn fwy, okay? So box cynta golau, so G, O, mae L a A yn mynd yn yr un nesaf, so dyna pam bod y trydydd bocs yn goffa bod yn fwy. So A, I, golau. Gwan nesaf, so torri fe yn i hanner. Bydd eisiau pedair bocs. Ok, tair llinell. So gwan, so G. U nesa. Triongl o gwylod. A. A bocs bach ar ben ei hunan. Yn. Mae sawl yn ar y diwedd. Llinell dyn ni'n yr un. Tri, dyn ni'n barod. Right. So rhown ein golau gwan un gilydd. Felly mae mwy dyn ni ffitio mewn yn yr un yma. Okay? Un gilydd. So 1 ar yma gilydd dyn ni. So, G, i dot yn mynd i fod yn dene. Mae L a Y yn mynd i fynd yn y bocs yma, felly lle ni'n gwneud hwnna'n barod. A hyn mae dwy dy ydd i fanna. Okay, so un, so mewn, mewn, collnod. Dim lliwio collnod mewn. Un. Wedyn gy arall. Gy i. Yl na'n barod. Y. Dod lawr. A wedyn llinell mynd ar draws y stop o pan chi'n cyrraedd diwedd y bocs. A newch chi siw bod nhw ddim yn cyffyrdd. Ydd. Y tri onglaen yn dod lawr o'r corneli top a'r boxes. A wedyn, mae dyn ni ar hyd y nos ar y diwedd. Felly, mae hwn yn amlwg yn un pwysig, ac os dyma deitl y gan. Ni'n mynd i rannu fe gynta mewn i uh, dreianau, felly torri fe mewn i dri rhan gweddol o hafal. Mae ar hy yn mynd i fynd fan hyn, felly ni'n mynd i wneud A, Ai, mae hwn yn mynd i fod yn yr hy. Felly, newn ni hwnna gynta. So, dyma'r treian cynta. So, a, yr, a wedyn mae hy yn mynd yn ni. Fyna. Mae ma hwn, hwn y bod, yn mynd i fod fel ydy, ond ar hyd y fydd e. So ydy, so mae dyn ni y, a wedyn dy yn y canol, a wedyn y arall. Felly mae gyda ni Y. Felly allan yn draws. Da. A rwy'n eisiau y arall dyn ni. Fyna. A wedyn mae nos dyn ni orffen off. Felly ni'n mynd i fynd lan. Gyda ni yn mewn fyna. Gyda ni o fyna. A gyda ni ys i orffen. Oce, okay, nawr rwy'n deall dwi wedi mynd a chi trwy yr un yn gyflym dros ben. Okay. Um, cymrwch chi'ch amser, byddwch chi'n gallu gwneud e lot taclusach na byd dwi wedi gwneud fyna nawr. Okay, beth byddwn ni'n gwneud fi'n credu yw mynd dros popeth mewn di eto, yn wedig llefydd mae blwyfa cylchoedd yn gwaith yn iawn dwi fi, byddwn mynd dros nhw'n iawn. Fydd y border yn gallu bod lot taclusach na beth dwi wedi gwneud nawr. Okay? Ond mae'r geiriau fel bydden ni, mwy na lai, yn moyn nhw. Mae'r gannwyll yn edrych fel bydden ni moyn nhw. Fel wedes i, y darn anodd i wneud yn gyflym yw'r cylchoedd yma, so jyst cymrwch eich amser chi. Um, os chi ddim yn hapus dy rhywbeth mewn well, sorto fe trwy bod y dal uh, mewn pensil da chi cyn bod chi'n mynd â'ch pen di dros dy fe. Okay? Ond Mwynhewch wneud e! Cofiwch gyda y lliwiau, pan i chi'n wneud y lliwiau ar gyfer yr enfys, dechreuwch, nes i un camgymeriad, ble dechreuais i gyda'r coch yn yr un canol. Okay? Peidiwch, newch i'r ffordd arall rownd. So, gyda lliwiau'r enfys, dechreuwch gyda'r coch ar y tu fas, wedyn ewch i'r oren, y melyn ac yn y blaen. Okay? A wneith e edrych yn well gyda chi. Um, agos bydd y melyn um, neu'r oren neu be bynnag lle byddwch chi'n defnyddio ar gyfer fflam y gannwyll yn sefyll mas llawer yn well. Okay? So, pob lwc, mwynhewch, disgwyl mlaen i weld hwn, ac mae hwn yn un o'r ei mwy cymleth falle dwi wedi wneud. Felly, a beth sy'n neis amdano fe fyd, os chi wedi gorffen e, mae'n un neis i roi lan yn y ffenest, ac os um, unwaith to mae'n clymu lan gyda'r NHS, yn eisiau diolch ar y cyfer, uh, diolch amdanyn nhw ar amser fel hyn, um, a mae'n mynd i fod yn un lliwgar neis i roi lan yn y ffenest hefyd. Felly joiwch, mwynhewch a cofiwch rannu beth ych chi'n creu. A dyna ni, y llun wedi gorffen. Um, fi wedi mynd am y lliwiau fel wedi sy'r enfus, y dechrau gyda'r coch, oren, melyn a mynd am mewn. Um, jyst i gael bach o amrywiaeth fel hyn, felly byddwch chi eisiau rhoi bach o hufen, a bach o wyn, a wedyn nôl i'r hufen, felly bach fwy melyn ac yn y blaen. Brown ar draws y gwylod. Um, du neu llwyd nes i ddefnyddio'r gyfer hwn i gyd yr un lliw oedd e, jyst lliwio chyrig bach yn fwy caled ar ambell i lythyren sy'n felly ddim yn cyffwrdd llythyren arall, jyst i wneud e edrych bach yn fwy diddorol, a hefyd felly wneud e roi'r argraff bod dim jyst tywyllwch dych chi'n gallu edrych fel rhywbeth o friciau, wal neu beth bynnag. Um, gobeithio bod chi'n offi fe. Dwi'n disgwyl mlaen i weld eich rhai chi fel wedi si, a cofiwch rannu nhw Wastad yn joio gweld nhw. Pob lwc i chi.